L-aħħar storja li se naqra mill-ktieb Ħrejjef mill-Polonja, kif irrakkuntati minn Immanuel Mifsud, jisimha It-Tliet Prinċipessi. Mijiet ta' mijiet ta' snin ilu, f'art imbiegħda ħafna ħafna, kien hemm kastell enormi, imdawwar b'elf torri. Mal-faċċati tal-kastell kien hemm eluf ta' twieqi li minnhom bdiet tidħol ix-xemx u allura l-kmamar tal-kastell kellhom ħafna dawl. Il-kastell kellu wkoll ħafna bibien u m'hemm xi ngħidu, kellu numru kbir ħafna ta' kmamar. F'dan il-kastell minbarra r-re u r-reġina kienu joqogħdu tliet prinċipessi li ħadd ma jista' jiddeskrivi l-ġmiel tagħhom. Kuljum kienu jilbsu libsa differenti, meħjuta bl-aħjar ħarir u mżejna biż-żigarelli u r-rakkmu. Iż-żrabi li kienu jilbsu kienu jew tal-fidda jew tad-deheb, skont il-burdata li kienu jkunu fiha. Dan l-ilbies sabiħ kien waħda min-namriet kbar tal-prinċipessi u fil-fatt Fil-kastell dejjem kien ikun hemm il-ħajjata rjali biex jaħdmulhom libsa ġdida kuljum. In-namra l-kbira l-oħra tal-prinċipessi kienet il-mużika. Fil-kastell kien hemm ħafna mużiċisti li kienu jibdew idoqqu minn xħin iqumu u ma jaqtgħu xejn sakemm il-prinċipessi jmorru jorqdu. Tant kienu jħobbuha l-mużika li f'ġurnata sħiħa ma kienu jagħmlu xejn ħlief ikantaw u jiżfnu. Xejn aktar. La kienu joħorġu barra għal xi passiġġata, la kienu jistudjaw jew jaqraw, la kienu jaħdmu, xejn. Ikantaw u jiżfnu biss. Mhux talli hekk, talli ma riedu jitgħallmu xejn ġdid u lanqas ma riedu jiltaqgħu ma' ħadd ħlief mal-ħajjata u l-mużiċisti tagħhom. Ir-re u r-reġina bdew jinkwetaw ftit għaliex uliedhom bdew jikbru u ma setgħux jibqgħu sejrin hekk. Kemm ir-re u kemm ir-reġina kienu qegħdin jaħsbu fuq il-futur tat-tfal tagħhom, fuq min se jiżżewwiġhom, fuq kemm se jkollhom neputijiet, fuq min se jmexxi r-renju, issa li bdew jikbru sew fl-età. Jew fost l-oħrajn, ir-re sema' li fil-belt fejn kien hemm il-kastelli rjali kienet waslet waħda mara barranija, li kienet taf is-sħarijiet. Malli qal lir-reġina, ftehmu li kellhom jistednuha fil-kastell ħalli jgħidulha tagħmel xi seħer mal-prinċipessi biex b'xi mod jibdlu l-imġieba tagħhom. Il-gwardji tar-re marru jduru fit-toroq kollha tal-belt ifittxu lil din is-saħħara, sakemm fl-aħħar sabuha u ħaduha magħhom fil-kastell. Kemm ir-re u kemm ir-reġina stagħġbu mhux ftit meta quddiemhom raw mara xiħa u maħmuġa bi xkupa antika f'idha. Lili qaluli biex niġi hawn ħalli niknes, qalet is-saħħara. Mingħajr ma tat ħin lir-re jgħidilha x'ried mingħandha, is-saħħara bdiet tiknes. Mal-ewwel kinsa li tat, sparixxa kulħadd, bir-re u r-reġina b'kollox. Anki l-mużiċisti sparriċċew, u allura fil-kastell waqa' skiet kbir li qatt ma kien instema' bħalu. Il-prinċipessi kienu l-uniċi nies li baqgħu fejn kienu, imma ddejqu mhux ftit x'ħin indunaw li ma kienx hemm aktar mużika għaddejja. M'hemmx x'tagħmel, qalet il-kbira, b'xi daqsxejn ta' nervi, ikollna niżfnu u nkantaw mingħajr il-mużika! Iva, hekk nagħmlu, qablet il-fustanija. Anzi, kważi aħjar hekk, qalet iż-żgħira. Għax m'hawn ħadd min itellifna u joqgħod jgħidilna x'għandna u x'm'għandniex nagħmlu. It-tliet prinċipessi komplew ikantaw u jiżfnu weħedhom u xejn ma seta' jwaqqafhom, għax ma kien hemm xejn u ħadd fil-kastell ħliefhom. Iżda malli beda jidlam, qabadhom ġuħ kbir u ddeċidew li jieqfu ħalli jieklu. Il-prinċipessa l-kbira sejħet lis-servjenti biex iġibu l-ikel fil-kamra tal-pranzu l-kbira. Imma ħadd ma tfaċċa, u l-unika ħaġa li nstemet kienet l-eku ta' leħen il-prinċipessa stess. Il-ġuħ beda jagħmel tiegħu, u allura t-tliet tfajliet qamu minn posthom u marru fil-kċina. Imma lanqas fil-kċina ma kien hemm ruħ, u lanqas ma kien hemm xejn lest għall-ikel. Malli raw hekk, it-tlieta li huma infaqgħu jibku. Wara ħafna biki, il-prinċipessa l-kbira ħaddnet lil ħutha magħha u qaltilhom, Isa, isa! Daqshekk biki? Din żgur ħolma kerha li għaddejjin minnha. Għada nqumu u jkun għadda kollox. Tant kellhom ġuħ fuqhom li qabdithom għeja kbira tant li lanqas felħu jqumu u jmorru jorqdu fis-sodda. Allura tħaddnu lkoll flimkien, baxxew rashom fuq il-mejda u raqdu raqda twila sakemm l-ewwel raġġi tax-xemx bdew deħlin mit-twieqi l-kbar. Iżda meta qamu u fetħu għajnejhom sewwa, indunaw li dik ma kienet ħolma xejn, għax il-kastell kien għadu vojt bħalma kien il-ġurnata ta' qabel. La kien hemm mużiċisti, la kien hemm il-ħajja ta' lesti bl-ilbies il-ġdid u lanqas kien hemm ħadd u xejn fil-kċina. Ejjew nirraġunaw ftit, qalet il-kbira xħinrat liż-żewġ ħutha bid-dmugħ f'għajnejhom. Jista' jkun li fil-kastell m'hawn ħadd għax kulħadd mar jistaħbilna barra. U allura x'se nagħmlu? staqsew it-tnejn l-oħra b'leħen wieħed. Imxu noħorġu u naraw insibuhomx, qalet il-kbira. It-tliet prinċipessi qabdu id f'id u ħarġu fil-ġnien enormi li kien hemm fuq wara tal-kastell. Ma raw lil ħadd. Madwarhom kien hemm biss siġar kbar u ħafna fjuri. Komplew mexjin sakemm fl-aħħar taħt siġra kbira kbira raw daqsxejn ta' skojattolu li bl-Ingliż ngħidulu squirrel. Skojattolu jgerrem lewża. Ġrew għal ħdejh u ż-żgħira qalet lil dak l-annimal, Ej, skojjattolu ċkejken! Tista' tagħtihielna dik il-lewża li għandek? Għandna ġuħ fuqna! Nagħtihielkom, gemgem l-iskojjattolu. Ma tarax, sinjorina. Intom għax ma tmorrux tiġbru l-lewż bħal ma għamilt jien? Araw jien ili xhur sħaħ niġbor il-lewż biex ikolli biżżejjed għax-xitwa kollha. Ma' dan il-kliem l-iskojjattlu wriehom munsell kbir lewż taħt is-siġra ta' warajh. Il-prinċipessi ħarsu lejn xulxin, imbagħad ċeħtu ħarsithom fuq dak il-munsell kbir lewż. Imxi nġibu baskett u nibdew niġbru l-lewż, qalet il-kbira. It-tliet prinċipessi bdew jiġbru l-lewż fil-baskett. Meta raw li ġabru biżżejjed, inxteħtu għad-dell tas-siġra u bdew igerrmu l-lewż. Il-fustanija qalet lit-tnejn l-oħra li qatt f'ħajjitha ma daqet lewż tajjeb daqs dak u ħutha qablu magħha. Konna għażżinin wisq, wieġbet il-kbira, tant li lanqas konna nafu nagħmlu xejn. Veru, qablet iż-żgħira, imma nixtieq li l-papa u l-mama jerġgħu lura. Dak il-ħin, minn wara siġra oħra tfaċċat is-saħħara bl-ixħupa f'idha. Din resqet lejn il-prinċipessi, u lill-kbira tatha l-ixkupa u qaltilhom, Qiegħda nara li meta tridu, tafu tħaddmu raskom u ġisimkom. Morru fil-kastell, ibdew ikinsu, u kollox jerġa' lura bħal qabel, u terġgħu taraw u tisimgħu lill-mużiċisti. Basta bil-qies! Ma' dan il-kliem, is-saħħara sparixxiet u l-prinċipessi rħewlha jiġru lejn il-kastell biex jibdew jikinsu. Avolja l-kastell kien enormi u allura kien hemm ħafna fejn jinkinsu, riedu jaraw lil ommu u 'l missierhom akkosta kollox u bdew il-knis. Damu jikinsu sa tard bil-lejl, meta blejja waqgħu żorba u raqdu f'rokna. Imma meta l-ewwel raġġi tax-xemx nifdu t-twieqi tal-kastell, qamu u raw lir-re u lir-reġina maġenbhom. Kollox ġie għan-normal b'differenza waħda, it-tliet prinċipessi bdew jaqraw, jistudjaw u jqattgħu xi ħin jippassiġġaw minn barra jkantaw u jiżfnu. U b'hekk kulħadd kien kuntent u ferħan. Sal-lum, ir-re għadu jirrakkonta lin-neputijiet tiegħu li darba waħda raqad raqda twila u meta qam sab li kollox kien inbidel. Iżda kif ġara dan għadu ma jafx. U hemm tintemm l-istorja tagħna tal-lum li jisimha It-Tliet Prinċipessi meħuda minn ħrejjef mill-Polonja kif irrakkontati minn Immanuel Mifsud.